so ndakona tora chizita chako hazvina hauna
fantan levels iyi ndouone nyenyu yekupedzisira vakomana mhosva dzenyu munodziziva nyaya dzenyu munodziziva
usilent killer ubudile pachena kuti hapana wakahwina kana blot wakahwina wakahwine mukombo wedhaka regai muzvinzwire nyaya yacho mega molaika nekusubscriber nhaika
sori havana taura chidzisa chako hauna kana basa pakuda kukomenda zvausingazivi kuti hawaiza mwangu akahwina ndiani hapana kana makahwina makahwina mukombo wedhaka makahwina mahumbwe sori zvenyu mune godo kurodzwa neni pakuta seku ivo muti handabasa wani saka mati sensei achizondidaro mm. sha takati usandiripa e-, entrance ndakamweva mweva zvinhu anzani gudu last time motikati mamaneja motikati mamaneja mukamamirwa mm. apa pa ndini ndakati hamiri zvinhu zvandikamwaiwa ndiri pa entrance pepe mwana mai
ah.
wangu ndandoona hora ndisati ationa wangu kazvimasports izvi kaizvi sori zvenyu vanenge vasingazivi vezemo wangu hmm. vanokubatsira nekundirwisa iwe ndichibva kuuk ini 2023 anonzwa hmm. vakangondiita izvozvo wani ndinini the best artist ari kurira hwani munyika yese gore iroro ndindeke ndairira padanso gore iroro nozevo but ndakasvika vakasvika pakunditaya kuti kela zanondikirira paseji ndotange ndaakubukwa buka nevanhu ndondaramba inipapa ndakabva ndaramba kudzurukanga ndandagara paspik kusvika ndakapesa ndakudhonzwa nemandima handikunzwa ine mwana mai mm, mm. waiziva saka pasera yacho ka inini sasainenkiira andika ndopanongoziva ndege kuti a ah, inini vanhu vanorwadziwa neni varipo vakati wandei bozova wakati andisainenkiira anzi anotaura zvinhu azvijaire because pangatanga kuimba ndaindonzi ndinotaura seiko zvino makuti imi sitsairara nengwere dzakawanda dzawandisa ngwere kusvika palevel yoti vamwe vanhu vakusapotera ngwere dzidikika vachiti dzi dzinokunda hombe saka pamwe pacho tiri kudirana vanhu vane mamix feelings akawanda hey, eh, music music is for the good people and, and the mature people and music is love handikunzweri music unites the youths handiwanzwa sting you know zita resting inoda kuti izvo zvinoda kuti several several eh, talented handika mm -hmm. talented individuals handika mm -hmm.

zviri zvekudhisana nekutyorana padhanso eh, eh. kana munhu achinzwa masong anoziva malines aiwa ndakaprova nditori nemahit songs ari madhisi inini ari madhisi kachezvaini e eh, kunyepera awa chokwadi ini nditori nemahit songs ndipinde muindastry ndakapinda nesong inonzi handize hondo nebanga mnduwe waiza mangu ini ndotoimba panoimba ini ndinoimba nyange panopa ini ndoi ei handize hondo ndine banga mnduwe maiza yenge tori hiti kana vabva kuwestern yenge ri dis mm,
waiza mangu eh, but madinga manje akawanda haa kusazozviziva havo nekutozorwadziwa futi navo nazvo kb ah.
kb haikuda kungogara kuningirini kunonzi chii kucomment section uko uchirekodha yaurekodha uri papaneo apa yaurekodha uri papaneo kwira apa toni content vanoda makuhwa vaivai uyu ndiani makuhwa akawandisa yakanzi kb muronda uyu Endai kwa account kwake. Blogger. Zvize okay bi. Awa newe kuti unenge uchirekoda mafilm uchiposta mwana wamai trust me. Handina problem nazvo. But ika nditegewo mawitsangu ka vanhu vavaringa ini na. Ndoda kunofunga foto.
Handi chika kipi. Eh. Wobo watsura apa navo vari kabasa kundituka ku Facebook wazoti ndinovaroya vakafa.